He aha ngā tikanga o te Kirihimete nō te ao whānui? What are the traditions of Christmas from around the whole world? He rerekē ngā tikanga o te Kirihimete i tēnā rohe ki tēnā rohe. Christmas traditions and customs vary from one region or country to another. Whakarongo mai koutou mā, ka tipi haere tātou i roto i te wā o Kirihimete i ētahi whenua kē. Listen up everyone, we're off on a tour of Christmas traditions from a few different countries. Ko te mea tuatahi, nō hea a Hana Kōkō? First up, where is Santa Claus from? I Hōrana ka tae atu a Sinterklaas i te pō tuarima o Tīhema. In the Netherlands, Sinterklaas or Saint Nicholas arrives on the night of the fifth of December. Ka waiho ngā tamariki i ana hū ki waho e tatari mārie ana mō ētahi koha, ētahi rare rānei. Kids leave their shoes outside hopefully waiting for some gifts or sweets. Ka waiata tahi, ka whakawhitiwhiti hoki ngā whānau i ngā rotorota hangareka i ngā koha iti. Families sing together as well as exchange funny poems and small gifts. Ka kai ngā whānau i ngā pihikete reka ko Peppernoten. Families eat spiced cookies called peppernoten. Ko te mea tuarua, Nō hea te rākau Kirihimete? Secondly, where is the Christmas tree from? Nō Tiamana te rākau Kirihimete ko Tannenbaum i ngā tau ono rau. The Christmas tree or Tannenbaum is from Germany in the sixteenth century. He tohu o te oranga me te tūmanako i runga i te makariri o Hōtoke. It's a sign of life and hope amidst the coldness of winter. I te tino wā o Aweneti ka tahu kānara ngā whānau i runga i te puapua aweneti ia wiki.

Our third stop, Where did Christmas start all those years ago? I puta mai ngā whakapono nui e toru o te ao i rō te rohe o Iharaira me Parihitini. Ko ngā whakapono Hūrai, Karaitiana me Ihirama. Three major world religions started in the Middle East around the region of Israel and Palestine. These are Judaism, Christianity and Islam. Ka whakanui ngā hapori Karaitiana nō tērā rohe i te whānautanga mai o Ihu Karaiti. Christian communities in this region celebrate the birth of Jesus. Ka hīkoi tahi, ka waiata hīmene, ka tahu kānara hoki ngā whānau. Families are part of the processions, sing hymns and light candles. Ko te mea tuawhā ko Āwherika. Ka pēhea te wā o Kirihimete i reira? Our fourth stop is in Africa. What does Christmas look like there? He momo whakanui whakaehu i Āwherika, There are many ways of celebrating in Africa. Ka mau ngā whānau i ngā kākahu muramura. Families definitely wear colourful clothes, Ka hākari tahi ngā whānau i ngā kaiheihei, i ngā kairorerore rānei. Families feast together with things like chicken dishes or braai barbecued food. Ka haere tahi hoki ētahi whānau ki tō rātou whare karakia. Some families also go to their church together. Ko te mea tuarima, Nō hea ēnei rama kirihimete? Our fifth item, Where are these Christmas lamps from? Ko Badadin te ingoa o te Kirihimete i Īnia. Badadin or Big Day is the name of Christmas in India. Ka tahu ngā whānau i ngā rama uku kē. Families may light a variety of clay lamps like these. Ka whakarākei te iwi i ngā whare karakia ki ngā rama, ki ngā whetū, ki ngā kānara hoki. People decorate churches with lights, stars and candles. Ka koha atu ngā whānau i ngā pūtea, i ngā perehana hoki ki ngā pōhara. Families give away money and gifts to the poor. Ko te mea tuaono. Ka aha ngā whānau i hapani i te Kirihimete? Our sixth stop, What do families in Japan do for Christmas? Ko te koa me te whakawhanaungatanga ngā aronga o te Kirihimete i Hapani. Joy and togetherness are the focuses of Christmas in Japan. He tikanga rongonui te kaiheihei parai i te rā 25 o Tīhema nā tētahi whakatairanga a KFC. A KFC advertising campaign has made a famous custom of eating KFC on the 25th of December. Ka whakawhitiwhiti he tangata i ngā kāri Kirihimete ki tēnā tangata ki tēnā tangata. People exchange Christmas cards with one another.

I ngā whenua o Nōwei me Huitene he kaupapa nui te Yule mai te ao tawhito. In Sweden and Norway Yule is a big celebration from ancient times. Ko te koti Yule e hanga ana ki te kakau wīti he tohu o te atawhai me te manaaki.

Ko te mea tuawaru, he aha ēnei mea ātaahua? Our eighth stop, what are these beautiful things? He parole nō te whenua o Piripīni. They're parole from the Philippines. Ka whakarākei te iwi i ngā whare, i ngā tiriti hoki ki ēnei rama āhua whetū, ko ngā parole.

I te whenua o Mēhiko, ko Las Posadas te whakaaturanga o te whai wāhi noho a Hōhepa rāua ko Meri i Pēterehema. In Mexico, Las Posadas is the re-enactment of Joseph and Mary's search for somewhere to stay in Bethlehem. Ko ngā whakaahua o te whānautanga mai o Ihu Karaiti me ngā piñata he mea nui te wā o Kirihimete. Nativity scenes and piñata are important parts of Christmas time. Kei rō piñata ngā rare me ngā koha iti. There are lollies and small gifts inside the piñata. Ko te mea tekau, Ka aha ngā iwi e noho ana i Amerika ki te Tonga? Often number ten, What do people living in South America do? He mea nui hoki ngā whakaahua o te whānautanga mai o Ihu Karaiti i tērā rohe. Nativity scenes are really important in this region as well. Ka haere te nuinga o ngā whānau ki te mihi waipō. Most families go to midnight mass. Ka īnoi tahi ngā whānau i roto i te whare karakia e whakapaipai ana ki ngā rama. Families pray together in churches decorated with lights. I ētahi wā ka rere ake ngā pahū ahi ki runga kia whakatūrama te rangipō. Sometimes there are fireworks up above to illuminate the night sky. Ko te mea 11. Nō hea a Dedmoros rāua ko tāna mokopuna ko Snegoroshka?

Dedmoros and Snegurotchka deliver presents to children. Ka whakanui ngā whānau i te Kirihimete i te rā tuawhitu o Hānuere e ai ki te wātaka Orthodox. Families celebrate Christmas on the seventh of January according to the Orthodox calendar. He miha waipō, he tahu kānara, he pahū ahi rānei ētahi momo whakanui i rūhia.

Kei Amerika ki te Raki a Hana Kōkō rātou ko āna rinitia e iwa inaianei. Santa and his nine reindeer are in North America right now. Ka hoatu a Hana Kōkō i ngā perehata ki ngā tamariki. Santa Claus delivers presents to children. Ka hanga ētahi tamariki i ngā pōtae Kirihimete. Some children make Christmas hats. Ka mau ētahi tāne i te kahu o Hana Kōkō. Some men dress up in Santa costumes. Ka whakarākei ngā whānau i tō rātou whare ki ngā rama Kirihimete maha. Families decorate their house with many Christmas lights. Me pēhea te whakanui Kirihimete i Aotearoa? How is Christmas celebrated in Aotearoa, New Zealand? Ko Pōhutukawa te rākau Kirihimete o Aotearoa. Pōhutukawa is known as the New Zealand Christmas tree. He wā mō te whānau te wā o Kirihimete. Christmas time is a time for family. Ka haere ētahi whānau ki te whare karakia ki te īnoi, ki te maumahara te whānautanga mai o Ihu, ki te waiata tahi hoki, hei he hapori hāhi. Some families go to church to pray, to remember the birth of Jesus, and sing Christmas carols together as a faith community. Ka kai ngā whānau i te hāngi, i te pahiroa, i te heihei, i te poaka, i te kūmara, i te rīwai, i ngā kaimoana rānei. Families eat things like hāngi, pavlova, chicken, ham, kūmara, potatoes and a variety of seafood. He wā tino pārekareka, it's a really fun time. Ka aha koutou ko tō whānau i te wā o Kirihimete? What do you and your family do during Christmas time? Ka whakarākei koutou i te rākau Kirihimete? Do you decorate the Christmas tree? Ka tauronarona koutou i ngā tiripapā Kirihimete? Do you pull open Christmas crackers? Ka mau koe i tētahi pōtae Kirihimete? Do you wear a Santa hat? Ka haere koutou ki tātahi ki te kai pikiniki? Do you go to the beach for a picnic? Ka pānui pukapuka koe i raro i tētahi pōhutukawa? Do you read a book under a pōhutukawa tree? Ka tunu kōrua ko tō kuia i tētahi pahiroa? Do you and your nan cook a pavlova? Ka hoatu tō whānau he koha ki ngā whānau kore perehana. Does your family give some gifts to families without presents? Ka uaki koe i ngā wāhanga o te wā takaawenati? Do you open parts of the Advent calendar? Ka waiata koutou ko ō hoa ki ngā hīmene Kirihimete? Do you sing Christmas carols with your friends? Ahakoa nōhē koutou ko tō whānau, ko te whanaungatanga, ko te tūmanako, ko te koa, ko te aroha katoa ngā mea tino nui i te wā o Kirihimete i Aotearoa whānui.